Luke 6 Sabbath day Oga God Jesus dey waka pass where dem plant corn put and im disciples come pluck some corn dey chop. Some of di Pharisee pipo kon sey, Why una dey do wetin awa law tok sey make wi nor do for Sabat day? Jesus ansa dem, Una nova read wetin David do wen im and im men dey hongry? E enter God house con take di bread wey e holy, wey only priests suppose chop, and e and im men chop am. So Jesus tell dem, Na man pikin be Sabbath day Oga God. Jesus heal hand wey don die. For anoda Sabbath day, Jesus enta di synagogue dey tish. One man wey im right hand don die dey there. Di law tishas and di Pharisee pipo dey look Jesus wit corna eye weda e go heal pipo for Sabbath day.

But the Pharisee people and the law teachers come vex. Dey vex sotey dem no dey see road again. So dey come begin ask theirself, wetin we go do this Jesus Christ? Jesus choose im twelve disciples Jesus go mountain go pray, and he dey there dey pray to God till day break. When day break, Jesus call him disciples, come choose twelve among them wey he call apostles. Simon wey be Peter, and him brother Andrew, and James,

Den Jesus kom down with en apostles kon stand for groun wey level. Many disciples from Judea, Jerusalem and all di small towns wey near Tyre and Sidon gada kon hear am dey prish, and e heal doz wey nor well and odas wey evil spirit dey worry. everybody dey try to touch am because power wey dey comot from im body dey heal pipo. Den Jesus look im disciples, tell dem, Make una happy, una wey dey poor, because na una get God kingdom. Make una happy, una wey dey hungry, because una go belleful. Make una happy, una wey dey cry now, bikos una go laff. Una wey pipo hate, rijet, curse and dey call bad pipo bikos of Man Pikin, God go bless una and una go dey happy for dat day. Make una happy well well because the reward wey una go get for heaven go big well well. Na so their grand grandpapa dem talk about the prophet too. But curse dey una head, una wey get money well well now. because una don already get una reward. Curse dey una head, una wey don over belleful, because una go hungry. Curse dey una head, una wey dey laugh now, because una go cry well well. Curse dey una head, una wey pipo dey talk good things about, Because na so their grand grand papa dem talk about the fake prophets too. But I tell una wey dey listen, make una love una enemy and do good to people wey hate una. Make una bless those wey curse una and pray for those wey dey treat una anyhow. If anybody slap una for face, make una turn the other side give am too. If anybody use force collect una coat, make una give am una shirt join too. Make una give everybody wey ask una for something and if anybody take wetin be una own, make una no ask for am back. Make una do for people as una want make dem do for una. If una love only the people wey love una, wetin go make God bless una? Even sinners sef love those wey love dem. And if una do good for only those wey dey do good for una, wetin go make God bless una? Even sinners dey do the same thing too. If una borrow pesin money wen una know sey e go fit pay una back, wetin go make God bless una? Sinners sef dey borrow money give sinners, so dat dem go pay dem back dia correct money. But make una love una enemies, con do good, and make una no expect anytin back wen una borrow anybody sometin. Na dis go make God pay una back and una go be im shidren, bikos God imsef dey do gud for wiked pipol and doz wey nor dey sey tank-yu. So, make una dey show mercy, just as una Papa dey show mercy. Nor judge odas. Make una nor judge oda pipol, so dat God nor go judge una. Make una nor kondemn odas, so dat God nor go kondemn una. Make una forgiv odas and God go forgiv una. Make una give pipol wey nor get and God go give una wetin really big. e go pack am well well and the things go over full god go pour all these things for una life but na as una take give others na so god go take give una too jesus still tell them another parable Pesin wey e blind nor fit show anoda blind pesin road, abi e go fit? No! If na so, dem two-two go fall inside gutter. No student go fit big pass im tisha, but wen e don learn finish, e go bi laik im tisha. Why yu dey luk di small dirty wey dey yor broda eye, but you no dey see the big wood wey dey your own eye. How you go take tell your brother say, Brother, make I remove the dirty wey dey your eye, but you no dey see the wood wey dey your own eye? You wey dey pretend, make you first comot the wood for your eye, then you go see well to fit remove your brother own. Because better tree nor dey bear bad fruit, and no bad tree dey bear good fruit. Because na fruit wey tree bear na im pipo dey take know di kind tree wey e be. Pipo nor dey pluck fig or grape from shukushuku tree. Wen pesin dey good, na di good tins wey dey inside am dey make am bear good fruits, but bad pesin na the bad things wey dey inside am dey make am bear bad fruits because na from wetin full inside person mind na im im mouth dey talk why una dey call me oga god and una no dey do wetin i tell una anybody wey come meet me and listen to my word come do am, I go show una wetin the person be like. E be like man wey dey build house, wey dig ground, come lay the foundation on top strong rock. When big water rush come, e no go fit shake the house because dem build am for better rock. But di pesin wey e hear my word and e nor do am, e bi like man wey e build house wey e nor get strong foundashon. Wen big wota kom, di house go fall skata.